אונז האלטן יעצט תניא פרק ט', די שיעור איז זכות אז אלע וואס זוכן שדוכים זאלן טרעפן שדוכים מקורב ומנעקל. סאו יעצט דא אין אנהויב פרק ט' גייט דער תניא רעדן ווי ליגט די נפש הבהמית און ווי ליגט די נפש האלוקית. סאו זאגט דער תניא, והנה. מקום משכן נפש הבהמה שמקליפת נוגה, די פלאץ וואו ס'רוהט די נפש הבהמית, דאס איז די רוח וואס קומט פון קליפת נוגה, בכל איש ישראל אין יעדע איד, היא בלב, דאס ליגט אין די הארץ, און ס'איז כאילו ס'וואלט געשטאנען איבער לב עצמו, אין די הארץ אליין, בכלל שמאלי אין די לאך פון די לינקע זייט שימאלי דום. די הארץ פון א מענטש איז צוטיילט אויף צוויי, עס איז דא די רעכטע זייט און די לינקע זייט. יעצט די, דא שרייבט ער אז די כלל שמאלי היא שהיא מלא דם, ביידע זענען עכט פול מיט בלוט, די חילוק איז נאר אין די לינקע איז די מער לעבעדיגע בלוט, די וועג וויאזוי די הארץ ארבעט, די הארץ פאמפט בלוט און די פרישע בלוט פארט דורך די לונגען און וואס מען אטעמט אריין די אקסידזשען פארט אריין אין די בלוט און איינמאל ס'איז דורך געגאנגען די לונגען איז עס גייט עס אריין די לינקע זייט דאס טייטש אז די לינקע זייט פון די הארץ איז די עכטע פרישע לעבעדיגע בלוט, די אקסיגענעטעד בלוט, און די בלוט געבט די חיות, און דאס פון דעם שטופט עס די הארץ ווייטער, ס'פאמפט עס ווייטער ארום די גאנצע גוף. יעצט ווען עס קומט צוריק, פאר ס'גייט צו די לונגען גייט עס צו די רעכטע זייט, סאו דאס טייטש אז ווי די עכטע לעבעדיגע בלוט איז, די וואס געבט די חיות פאר די מענטש, איז אין די לינקע זייט פון די הארץ, און וועגן דעם איז די נפש הבהמית, די רוח ליגט דארט, ווייל וואס וויל די נפש הבהמית? גשמיות, און דאס וואס דער מענטש איז, דאס איז די בלוט וואס געבט די חיות פאר דער מענטש, איז די נפש הבהמית, די אלע תאוות עולם הזה. סאו וועגן דעם זאגט די תניא אז שהיא מלא דם, ווייל ס'איז פול מיט לעבעדיגע בלוט. איקסער, און ס'שטייט כי הדם היא הנפש, אז די דם איז די נפש. און ס'שטייט אין פרשת זרעי. סאו דאס טייטש אז די תורה אליין שרייבט אז די דם, דאס גיט די לעבן פאר די מענטש. דאס איז גערעכנט די לעבן. ולכן כל התאוות וספוארס וכעס ודמיון הן בלב. די אלע תאוות און די זאך וואס א מענטש בארימט זיך און א מענטש ווערט אויפגערעגט און די אלע זאכן און דומה צו דעם דאס איז אין די הארץ און מהלב היים איז פשטות בכל הגוף און פון די הארץ ווערט עס אויסגעשפרייט אין די גאנצע גוף. וגם עולה למח שבראש, און ס'גייט אויך ארויף צו די מח וואס ליגט אין די קאפ, לחשב ולהרע בהם ולהתחכם בהם, און די אלע זאכן פארט ארויף אין די קאפ אויך, און דאס איז אזוי ווי אונז האבן געלערנט אויבן

אז ס'איז דא די געפילן, און פון דעם קומט די חכמה, און די חכמה איז נישט מער ווי געמאכט צו טון אלעס וואס די נפש הבהמית וויל. סאו די גאנצע חכמה וואס איז באשאפט איז צו באדינען די געפילן. סאו וועגן דעם זאגט ער אז ס'קומט פון די הארץ און ס'פארט ארויף צו די מח, און אזוי נוצט די מח א וועג וויאזוי אויסצופירן אלעס וואס די הארץ וויל, צו באקומען אלעס וואס די הארץ גליסט זיך. סאו כמו שהדם מקורו בלב, אזוי ווי די בלוט איז די מקור אין די הארץ, און מהלב מספשר לכל האברים, וגם עולה למח שבראש. אזוי ווי די בלוט, די תניא איז דא מסביר, אזוי ווי די בלוט איז די מקור אין די הארץ, און פון די און פון די הארץ ווערט עס אויסגעשפרייט אין אלע איברים, און אזוי אויך גייט עס ארויף צו די מח און די הארץ, און אזוי באקומט עס אלעס וואס ס'וויל, איי מין עטליעסט ער פרובירט. יעצט גייט די תניא רעדן פון די נפש אלוקית, אך אבער מקום משכן הנפש האלוקית הוא במוחין שבראש, די פלאץ וואו ס'רוהט די נפש אלוקית, די נשמה, דאס ליגט אין די קאפ, און משם און פון דארט מתפשט עס לכל אברים, און פון דארט ווערט עס אויסגעשפרייט צו אלע אברים, וגם בלב, אויך אין די הארץ. און דא וואלט אויך געווען כאילו ס'שטייט איבער לב עצמו, תניא אליינס נישט געשריבן, אבער ס'כאילו ס'שטייט איבער לב עצמו, בכלל הימני, און די רעכטע זייט שאין בו דם. און ווייטער אזוי ווי מ'האט גערעדט אויבן, נישט אז ס'איז נישט דא קיין בלוט, אז די בלוט דארט איז נישט די עכטע חיות'דיגע בלוט. און וועגן דעם האט דער תניא דאס געזאגט פארקערט, ווייל ס'ארבעט אויף פארקערט, אזוי ווי איך האב פריער געזאגט וועגן די עשר ספירות, חכם בינה דעת הייבט זיך אן אין די קאפ, און מ'האט געלערנט אויבן אז די חכמה בינה דעת באשאפט די אלע געפילן, די אלע אנדערע זיין מידות וואס איז געפילן, און די אלע זאכן הייבט זיך אן אין די קאפ און ס'פארט אריין צו די הארץ. סאו זעט מען די חילוק צווישן די צוויי, אז די נפש הבהמית ליגט אין די הארץ און ס'ליגט דארט ווי די לעבעדיגע בלוט איז, די וואס געבט די חיות צו קענען נאכגיין אלע תאוות, און עקשעלי וואס געט די לעבן פאר די מענטש, אבער דאס איז דאך די לעבן פון די מענטש, אז אונז האבן בעצם אלע תאוות, אונז זעמיר געבוירן אלס קליין קינד, אלעס וואס האבן געוואלט איז אלעס וואס די הארץ האט געוואלט, און אפילו א קינד ווען ער הייבט אן נוצן די קאפ, ווען די מח הייבט זיך אן דעוועלאפן, וואס געשעט אז זיין גאנצע חכמה גייט אים צו טרייען צו באקומען אלעס וואס גליסט אים, און שפעטער וואקסט ער אריין אין מער די שכל און באקומט די נשמה, און דעמאלטס הייבט זיך אן די פייט, איז ווי גייט די נשמה אין די קאפ? הייבט זיך אן דארט די חבד, און פון דארט ווערט באשאפן די אלע געפילן וואס זאל העלפן די חבד. און כמו שכתוב אזוי שטייט אין קהלת, לב חכם למינוי, אז די הארץ פון א קלוגען מענטש איז אויף די רעכטע זייט, יעצט ווען דו לערנסט קהלת נעקסטע מאל דו ליינסט קהלת זאלסטו פארשטיין פארוואס עס איז למיני', עס איז צו די רעכטע זייט פון די הארץ, ווייל א חכם טייטש אז איינער וואס גייט נאך זיין חכמה בינה און דעת און ער לאזט זיך נישט פון די נפש הבהמית איז מילא ער גייט נאך צו די רעכטע זייט פון די הארץ, והיא, און די רעכטע זייט פון די הארץ. אהבת השם, דארט ליגט די אהבת השם קרית שפעשעלעוועס, אזוי ווי א פלאם פייער מיט להבות וואס ברענט בלב המשכילים אין די הארץ פון די וואס פארשטייען הם מבינים הם מתבוננים בדעתם אשר מוחם על דברים המעוררים את האהבה. אז די די מענטשן וואס גייען נאך די נפש אלוקית און זיי זוכן צו זיין נאנט מיטן אייבערשטן, איז דארט אין די רעכטע זייט דארט, די רעכטע זייט פון די הארץ, דארט גייט און ס'ברענט, דאס העלפט זיי צו צו ברענען די אהבת השם, און ס' און די אלע געפילן וואס זיי האבן ווערט אלעס קאנטראלירט, אלעס ווערט קאנטראלד ביי די מח. ווייל אלעס ווער וויל איז צו גיין נאך די אייבערשטער, איז מילא נוצט ער זיין חכמה בינה און דעת צו קאנטראלן זיין זיינע תאוות, און מילא זיינע תאוות ווערט א שלהבת צו פארן אייבערשטן. וכן שמחת לבו בתפארת השם והדר גאונו, אזוי אויך די שמחה וואס דער שמחה ושמחה לייווע וואס קומט פון תפארת איז אויכעט ווערט קאנטראלירט ביי די חכם און אין דעת כאשר עיני החכם אזוי ווי די אויגן פון די חכם אשר בראשו וואס איז אין די קאפ במוח חכמתו וזקנותו מסתכלים בעיקרא דמלכא אזוי ווי א אויגן פון א מענטש וואס ליגט אין די קאפ, אזוי מען זאגט חכם עיניו בראשו, וואס אין די מח פון די חכמה און בינה וואס קוקט אויף די שיינקייט פון א קעניג, בתפארת גדלותו עד אין חקר ואין סוף ושכל איז כמבואר במקום אחר, מען וועט שפעטער רעדן מער דיטעילס פון דעם. שפעטער אין תניא וועט מען מער רעדן פון די ידיעה פון מח שליט על הלב אדער פארקערט די חילוק. וכן שאר מידות קדושה שבלב אזוי אויך די אנדערע מידות די אנדערע הייליגע מידות וואס איז אין די הארץ המה חכמה בינה ודעת שבמוחין. סאו בעסיקלי די תניא רעכנט אויס, קודם הייבט ער אן אויסרעכענען די וואס ברענט די הווא, און נאכדעם תפארת, און נאכדעם אלע אנדערע מידות, אלעס ווערט קאנטראלט אין הארץ. ביז יעצט האט די תניא גערעדט פון די יסודות פון אלע זאכן וואס אונז האבן, און אלעס איז דא סאיז אז קדושה, טומאה, נפש אלוקית, נפש הבהמית, תורה מצוות, שכל מידות, מחשבה דיבור מעשה, די אלע זאכן וואס איז דא, אבער יעצט גייט די תניא אנהויבן רעדן וויאזוי מען נוצט עס, יעצט גייט די תניא מסביר זיין אז א מענטש איז כאילו א קליינע שטאט, אה, כינה כסא וואס עס שטייט אלוהים אלוהים יעמץ, שטייט אין פרשת תולדות אז רבקה איז געגאנגען דורש זיין וועגן עשו און יעקב, און זיי האבן איר געזאגט די אלוהים אלוהים יעמוד, סאו די אלוהים אלוהים יעמוד עקטשעלי גייט ארויף אויף א מענטש אליין, א מענטש אליין איז כאילו צוויי פעלקער, זאגט די תניא, כי הגוף נקרא עיר קטנה, ווייל די גוף ווערט אנגערופן א קליינע שטאט, וכמו ששני מלכים נלחמים על עיר אחת, אזוי ווי צוויי קעניגן שלאגן זיך ארום אויף איין שטאט, שכל אחד רוצה לכבשה, יעדער איינער וויל עס אייננעמען, למה וכו' און צו זיין קעניג אויף דעם. און צו געוועלטיגען אויף דעם, דהיינו להנהיג את רעהו כרצונו, צו פירן אז אלע איינוואוינער זאלן נאכגיין זיין ווילן, ושהי' סריס למשמעתו בכל אשר יגזור עליו, און ער זאל זיין א, ווי זייסט, א הער אויף די אלע זאכן, און אלעס, מען זאל אים אויסהערן ערות באבות, דאס וואס, דאס וואס ביידע פון זיי ווילן, אז ס'איז דא צוויי קעניגען אויף איין שטאט. כך, אזוי אויך איז שתי נפשות, די צוויי זעלן וואס א מענטש האט, הוא אלוקות והחיונות הבהמית שמהקליפה, סיי די נפש אלוקות און סיי די נפש הבהמית, נמכמות זי עם זי, על הגוף וכל אבריו, זיי שלאגן זיך ארום אויף די גוף און אלע אברים. שאלוקית חפצא רצונו, אז די נפש אלוקית איז די ווילן און די רצון, שטהי, היא לבדה ממשלת עליו ומנהיגה וכל האברים היא סרים למשמעתו. א סור למשמעתו טייטש וואס ער וויל. סאו די נפש אלוקית וויל אז וואס? אז ער אליין זאל זיין א געוועלטיגער און ס'זאל פירן אלע אברים וויאזוי ער וויל. ער וועט טיילן מעץ לגמרי און ס'זאל אינגאנצן בטל ווערן פאר אים ומקוה עליו.

אזוי ווי מענטשן האבן מורא פון א קעניג. ווען מענטשן פאלגן א קעניג, פארוואס פאלגן מענטשן א קעניג? עס קען זיין פאר אפאר סיבות, אדער ווייל מען האט מורא, דער קעניג וועט מעניש זיין טאמער מען פאלגט אים נישט. צי קען אפילו זיין אפשר ווייל מען האט ליב די קעניג. וואס זאל נאר זיין, עס איז דא א סיבה דערביי. ס'קומט נישט פון הארץ, ס'קומט נישט פון ביטול, ס'איז פשוט איך פיל ווי איך גיי מרוויח זיין טאמער גיי איך פאלגן די קעניג. דזשאסט די פעקט ער זאל מיך נישט פאנישן ער זאל מיך נישט מעניש זיין דאס אליין בין איך מרוויח צו ווייס איך וואס זיין גוטע גענוג באטעם ליין איז ס'איז דא א סיבה פארוואס מען פאלגט און נאמען דא בטלה מאצלה די נפש האלוקית וויל אז די גוף זאל זיין בטל צו פאלגן אן א סיבה טוהן וואס די נפש האלוקית וויל און דאס איז צו טוהן די רצון השם און נאמען דא איז מקובל עליו אזוי ווי א וואגן וואס מען פארט אויף דעם. ווען א וואגן ווערט געפירט, ס'דרייט זיך רעכטס, ס'דרייט זיך לינקס, ס'פארט בכלל, ס'שטעלט זיך אפ, ס'איז נישט דא אפילו קיין רצון צו יא אדער ניין, ס'טוט וואס מען מאכט עס טון. סאו די מדריגה אז א מענטש זאל זיין א מקוה אליהו, אז ער זאל זיך לאזן געפירט ווערן ביי די נפש אלוקית וואס דאס איז וואס די רצון פון די אייבערשטער איז, דאס איז נאך אסאך א העכערע מדריגה פון בתהלים אצה ל. זאל זיין בטל טייטש ס'איז איך האב א פילינג, איך נעם מיין פילינג און איך עס מבטל פארן אייבערשטן. אבער מקוה טייטשט איך האב שוין נישט קיין פילינג אויך נישט, איך לאז מיך געפירט ווערן אז ס'איז געגאנגען אזוי איז אזוי, יעצט גייט מען לינקס איז לינקס, ס'איז נישט דא אפילו קיין בטל אויך נישט, נאך שטערקער פון בטל. סאו ווען דעם רעכנט אויס די תניא די דריי מדריגות, איינס מען האט א סיבה פארוואס מען פאלגט, צווייטנס אז מען איז בטל אן א סיבה, דריטנס אז מען גייט נאך און ס'איז נישט דא אפילו קיין פילינג אויך נישט. סאו דאס איז וואס די נפש אלוקית וויל, זאגט די תניא ווייטער והיא לבוש ויהי לבוש און זיין א לבוש לעשר בכינותיו פאר צען בכינוס און שלושה לבושיו הנזכר לעיל אזוי ווי מען גרייט אויבן שש רבות כולם באיבר הגוף אז אלע אברים גוף זאל זיין צוגעדעקט אין דעם אנגעטוהן מיט די נפש אלוקית ויהי הגוף כולו מלא מהם לבדם און די גוף זאל זיין אנגעפילט נאר פון דעם ולא יעבור זר בצרכם חס ושלום, און קיין שום אנדערע זאך זאל נישט זיין אין דעם. סאו דאס איז די נפש אלוקית וויל, און דאס איז די מלחמה וואס דארט גייט פאר, ווייל טעקניקלי די נפש הבהמית וויל די פארקערטע, שוין מיט זיך אפשטעלן דא און ממשיך זיין א צווייטע מאל, איך האף אינגאלאנד האבן פארשטאנען, אויב איינער האט א קשיא האט שמורה צו פרעגן, און האטס א לעכטיגן טאג.